Helo bawb a chroeso i Taro gyda Nia. Wel heddi fi'n mynd i wneud darlleniad yr wythnos sy'n dechrau'r ail ar hugen o Ragfyr 2025. A mae'r darlleniad yma mynd i redeg ni trwy cyfnod y Nadolig i'r wythfed ar hugen o Ragfyr 2025. So ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i edrych ar sialens yr wythnos a ni'n mynd i gael neges fach o'r ddysbryd i orffen y darlleniad heddi. So gadewch ni weld beth mae wythnos nadolig yn dod i ni flwyddyn yma. Diolch ysbryd, croeso mewn. Allwn ni please cael egni'r wythnos. Yr wythnos sy'n dechrau'r ail ar hugen o ragfyr, please ysbryd. Beth yw egni'r wythnos? A beth sydd gyda ni fan hyn yw gwas y cwpane. Nawr, mae gwas y cwpane gallu dod â emosiynau newydd mewn i ni fan hyn, okay? So felly ar y foment, i chi'n timlo emosiynau newydd, felly bod chi wedi cwmpo mewn cariad ar rwy'n, neu felly bod chi'n timlo'n flin am rhywbeth, Mae pob fath o emosiwn gallu dod fan hyn trwy gwas y cwpane. A fel chi'n gweld fan hyn, mae'r llun ar y carden yma yn dangos dyn yn henach, ok? Ond mae'r egni yma yn egni ifanc. So mae hwn yn gweud, ta beth bynnag yw'ch oedran chi, ok? Stim ots, achos mae'r cerdyn yma yn dod ag egni ifanc mewn i chi wythnos yma. Ok, so falle byddwch chi'n teimlo mach yn emosiynol, falle byddwch chi'n um, teimlo emosiynau newydd, falle nag chi wedi teimlo o'r blaen am rhywbeth. A pinne taw achos adeg yn y doleg yw hwnna, pwy a wyr, ok? Ond mae emosiynau newydd yn y mewn i'ch wythnos yma, a egni ifanc. A mae'r mae, mae gwas y cwpanau hefyd yn gallu dod a look newydd i chi mewn cariad hefyd, ok? So dyna egni yr wythnos, so os ych chi'n edrych am gariad, mae hwn yn gerdyn da i gael, achos mae posibilrwydd o cariad yn rhy mewn i chi fan hyn, ok? Ac mae hwn i gyd i wneud ar emosiynau. Ok, diolch ysbryd. Beth yw sialens yr wythnos, please? O. Beth yw sialens yr wythnos, please? ysbryd. OK. A beth sy'n gyda ni fan hyn, OK, yw un o'n ffefrynnau yn y dec taro a'r naw o gwpanau yw e. Nawr mae'r cerdyn yma yn siarad am breuddwydion yn dod yn wir, pethau chi'n amlunio yn dod yn wir i chi, ok, yn y byd 3D. Mae'r cerdyn ma yn gerdyn lyflu. Ond bod e'n dod lan yn eich sialens chi, fi'n timlo man hyn bod esbryd yn gofyn i chi gredu yn eich breuddwydion, ok? Ymddiriwch yn eich breuddwydion. Achos bod e'n dod yn eich sialens chi, mae fe'n gweithio fi, bod angen i chi gael y cred, mae angen i chi gredu, ok? Dyna'ch sialens chi wythnos yma. Am wythnos Nadolig, llawn breuddwyd, ta beth nag yw e, llawn hyd a lledrith trwy'r wythnos, ok? So, triwch wythnos yma i jyst gredu yn eich breuddwydion, ok? Na beth mae ysbryd yn gofyn i chi wneud fan hyn. Achos daw rhain yn wir os newch chi gredu yn nhw. OK. Diolch, Ysbryd. Gewn ni nawr, please, Ysbryd. Gewn ni nawr, please, Ysbryd, cerdyn fel gair o gyngor am yr wythnos wrtho ti, please. Ca gair o gyngor i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi. Gewn ni gair o gyngor am yr wythnos, please. Beth yw'r gyngor di am wythnos yn y dolyg, please? Okay. Cwpane eto. A beth sydd gyda ni yw'r saith o gwpane. Okay. Mae hwn yn gweithio fi bod dewisiadau gyda chi wneud fan hyn. A penderfyniadau, okay. Achos mae'r cwpane yma i gyd yn y saith o gwpane llawn gwahanol opsiynau. So beth weda wrthoch chi fan hyn yw bod rai o'r opsiynau yma yn dibynadwy, mae rai o nhw yn ffug, okay? a mae rhaid i chi weld pa rai yw'r rai iawn i chi, so yr opsiynau iawn i chi. So mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, pan bydd opsiynau do lan i chi wythnos yma, Newch chi'n siŵr bod chi'n gwybod y ffraethiau i gyd am yr opsiynau i gyd sy'n dod o'ch blaen chi, oce? Okay? Cyn wneud penderfyniad. Felly bod nifer o opsiynau dych chi pa barti sy'n fyny yn ystod y Nadolig, oce? Okay? Bydd rai o nhw ddim yn gret a bydd rai o nhw'n ffantastig, oce? Okay? Nawr, newch y dewis, ok, ffindwch mas yn gwmwys beth, beth sydd yn mynd mlaen yn bob parti cyn bod chi'n mynd, ok, a pwy sy'n mynd felly. Ok, mae hwnna jyst yn enghraifft hawdd fyna, ok. Ond gallai fe fod yn ddewis mwy pwysig na yna, ok. A chi wedi cael cwmpanau i gyd mynd hyn, so wythnos yma, mae wythnos yn y dolyg, wythnos yr ail ar hugen o Ragfyr, mynd i fod llawn emosiynau i chi, oce? A fi'n credu mae'r emosiynau mae'r ma sialens chi i wneud yr emosiynau hyn yn bositif i, i chi, oce? Okay? Mae hwn yn, yn gerdyn bositif i chi yn ar y foment, oce, okay? gwas, gwas y cwpanau fan hyn. Wedyn ni, credwch bod eich breuddwydion chi'n gallu dod yn wir wythnos yma. A os oes dewis gyda chi neu, neu opsiynau gyda chi, newch yn siŵr bod chi'n dewis yr opsiynau sy'n teimlo'n iawn yn eich calon chi. Achos fel fi'n gweud, emosiynau yw'r cwpanau yn ei gyd, oce? Okay? So newch yn siŵr bod te beth i chi'n dewis, da pa opsiwn chi'n mynd am wythnos yma, pan gewch chi opsiwn, oce? Okay? Pan gewch chi ddewis. Newch yn siŵr bod chi'n neud y dewis yna o'ch calon fan hyn. OK, so dyna gair o gyngor wythnos yma. Diolch yn fawr, Ysbryd. Waw, lot o gwpanau fan hyn. Lot o emosiynau cryf yn mynd mlaen wythnos yma. So nawr, please, Ysbryd, gewn ni eglurhad. Gewn ni eglurhad, please, Ysbryd, a'r cerdyn y gwas o gwpanau. Egni'r foment. Mae chwe eglurhad, please. OK, a, a a'r eglurhad yw y naw o ffin. Nawr, mae'r naw o ffin yn gweithio fi, cerdyn yr um, Wounded Warrior yw hwn, okay? So mae'r cerdyn yma yn siarad am pethau chi wedi bod trwyddo, chi wedi rhoi ffiniau lan i um, wneud yn siŵr bod chi'n cadw hunan yn saff, oce? Okay? Ond mae rai o'r ffiniau, falle ti'n meddwl bach, rhy grif, a mae rhaid chi nawr dechrau tynnu peth o'n nhw lawr, oce? Okay? Weithiau mae'r ffiniau hyn yn edrych ar eich gol chi, oce? Okay? Ond mae rhaid chi wybod gyda pwy phobl, allwch chi dynnu rhai o'r ffiniau yn lawr nawr, oce? Okay? Dyna beth yw'r neges y gerdyn yma. So chi wedi bod â ffiniau ffiniau cryf cadarn rownd i chi, jyst i wneud yn, yn siŵr bod chi'n oce. Okay. A nawr, felly bod yn amser gyda gwas, gwas o cwpanau fan hyn, bod chi'n felly tynnu peth o'r ffiniau yna lawr rwyfent, oce? Okay? Dim i gyd, ond jyst ddim bod mor benstiff am bethau felly, oce? Okay? Byddwch tymed bach fwy meddwl agored am bethau wedyn ni wrthoch chi fan hyn. OK. Diolch Ysbryd. Gewn ni um, eglurhad ar y naw o gwpanau, plîs. Pa mae'r naw o gwpanau yn sialens wythnos yma? Pa mae'r naw o gwpanau yn sialens? OK. A mae'r sialens, mae'r naw o gwpanau yn, sial, uh, yn sialens, Oherwydd mae'n rhywbeth i wneud â'r gymuned gyda chi fan hyn. So, falle bod chi'n um, breuddwydio am wneud rhywbeth yn eich cymuned, rhywbeth gyda'ch ffrindiau, rhywbeth gyda grŵp o bobl fan hyn, oce, okay, fi'n timlo. A am rwy reswm, Smoch chi'n credu bod y freuddwyd ma sy gyda chi wneud ta beth yw hwn, efallai gweitho da pobl arall i chi moyn gweitho da, efallai cwrdd pobl ar cwrdd, cwrdd grŵp o ffrindiau newydd, um, ymuno â côr, ymuno â grŵp celf, neu rhywbeth fel la, okay? rhywbeth creadigol fel yna. Am rwy reswm, smoch chi'n timlo fel se'r freuddwyd ma, Yn bosib. Ond mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, achos bod hwn yn eich sialens chi. Mae hwn yn bosib, mae jyst rhaid i chi gredu arno fe. Okay? So os oes pobl i chi mo'n gweithio dy, pobl i chi mo'n neud pethau dy yn eich bywyd, maen nhw, maen nhw ne, okay? maen nhw ne, yn eich bywyd chi. A mae'n rhaid chi gredu nawr bod chi gallu wneud hwn, bod chi gallu wneud y cysylltiadau yma gyda'r pobl hyn, ok? Mae pobl yn cefnogi chi fan hyn hefyd, ok? Gyda'ch breuddwydion, mae hwnna'n neges sy'n dod drwyddo'n glir i fi nawr, ok? Wrth ysbryd, diolch ysbryd. Um, Mae pobl tu ôl i chi yn helpu chi wireddu eich breuddwydion. So sialens chi yw credu yn y breuddwydion yma. Okay. Diolch ysbryd. Diolch ysbryd. OK, ysbryd, gewn ni please eglurhad ar y saith o gwpanau nawr, please. Eglurhad ar y saith o gwpanau. O, oh, reit, OK. So mae opsiynau ariannol dim mewn i chi fan hyn. A gyda y cerdyn yma, marchog y pentaclau, okay? dyma'r unig marchog sydd ddim yn symud yn gyflym. Okay? Mae fe'n cymryd i amser. A na beth mae'r fenyw mae'n neud ar y cerdyn yma gyda'r saith o gwpanen. Mae opsiynau'n dod i chi a gallai fe fod yn opsiynau i wneud arian mewn rwy ffordd wythnos yma. Okay? Ond mae rhaid i chi gymryd eich amser, pidwch hasti mewn i wneud penderfyniad. So, chi'n cofio wedes i am yr opsiynau hyn sy'n mynd i ddod lan i chi wythnos hyn, mae rai o'n nhw'n ffug a mae rai o'n nhw'n rai rili really dda i chi, oce? Okay? A mae rhaid chi fynd trwyddyn nhw gyd, trwydd yr opsiynau, i ddewis pa un neu ddau neu ta beth sy'n fynd am, oce? Okay? Wel, mae marchog a pentaclau mynd hyn yn gweithio chi, pidwch wneud penderfyniad ar hast, ok? Cymrwch eich amser wythnos yma i wneud penderfyniad. A, a, a drychwch ar yr opsiynau drylwr, ok? I wneud siwr bod chi'n wneud y penderfyniad iawn, a wedyn smidwch ymlaen yn araf ar ôl chi'n wneud y penderfyniad, ok? So dyna'r neges yma. Waw, ok. So gadewch ni edrych ar hwn nawr mewn ffordd um, i wneud â chariad gynta, oce? Okay? So wedyn ni fan hyn, mae cariad neu lle newydd yn dod mewn i chi, neu chi'n mynd i dimlo emosiynau am y person sy, chi, chi gyda, sy'n felly newydd i chi, oce? Okay? Emosiynau newydd yn dod mewn fan hyn. A emosiynau wedyn ni, ifanc a ffresh, rwy fath o ddechrau newydd, ok, yn eich perthynas chi, os ych chi mewn perthynas. A os nag ych chi mewn perthynas, wedyn ni mae rwy'n newydd ar y ffordd mewn i chi, a rwy'n sydd efallai yn ifancach na chi, neu os nad yn nhw'n ifancach na chi mewn oedran, gallen nhw fod yn ifancach na chi mewn meddwl. Maen nhw llawn egni, oce, okay, am i oedran. So falle bod nhw yn henach, oce, okay, ond maen nhw llawn egni, so byddwch chi'n rili really hapus. Neu falle bod nhw'n mynd i fod yn ifancach na chi yn dod mewn i chi, oce? Okay? A dyw hwnna ddim yn broblem, oce? Okay? Cadwch mlaen gyda'r perthynas achos chi'n hyddi fe. Oce, okay, a wedyn, wrth gwrs, mae rhaid bod chi'n... Felly, roi ffiniau lan i rai berthnasau, okay? ond fi'n teimlo bod lot o chi angen tynnu peth lawr. Felly bod chi wedi cael eich anafu yn y gorffennol, okay? a, a mae'ch ffiniau chi reit lan. Mae ffensys echel dych chi rown i chi. Oce, ond nawr, sdim, sdim angen i reina bod yn wech troi, trodfedd. Allwch chi dynnu nhw lawr nawr i peder trodfedd. Oce? So mae tymed bach fwy o teimlad agored arnoch chi, fi'n credu, oce? I, i, i groesawu'r pobl newydd un mewn neu'r person newydd un mewn i'ch bywyd chi. A fel fi'n gweud, os ydych chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni, falle bod angen Yym, newid peth o'r ffiniau yn eich perthynas chi, oce? Okay? A dim bod quite mor ben stiff fel wedes i gynharach. A wedyn, mewn cariad, mae'n rhaid chi gredu bod y cariad yn ei gael, a falle gwrddwch i'r cariad yn rhywle nag i chi'n nag i chi'n erfyn cwrdda nhw, oce? Okay? Nag i chi'n meddwl gwrddwch i nhw os ymunwch chi â côr. Nag i chi'n meddwl gwrddwch i nhw os, os ewch chi i gêm pel drod, oce? Okay? So, fan hyn, ond mae rhaid chi gredu, ych sialens chi yw credu bod y person hyn yn dod mewn i chi, oce? Okay? Neu, os ych chi mewn perthynas, fel fi'n gweud, mae rhaid chi gredu bod y perthynas mynd i wella a mynd i... Felly, felly bod dim byd y bod yn y perthynas, oce? Okay? Felly bod i jyst mynd i... Just symud mlaen nawr, oce? Okay? Symud mlaen, ehangu. Ehangu'r berthynas fan hyn. A wedyn, gyda'r saith o gwpanau fan hyn. Wedyn ni, mae diwysiadau gyda chi'n wneud yn eich perthynas, pinne taw um, pobl newydd yn dod mewn, felly bod eich llygad chi ar fwy nag un person, oce? Okay? A mae rhaid chi ddewis o pwy, pwy sy'n orau i fi. Ond newch Newch y penderfyniad yn araf. Sim eisiau hasti penderfyniad fan hyn, oce? So os oes angen chi fynd ar ddet, dy pob un o'n nhw, oce? Os oes saith o, saith o bobl a diddordeb yno chi fan hyn, oce? Saith o gwpanau yw hwn. Os oes saith person a diddordeb yno chi, wedyn i fan hyn, cerwch mas ar un det dy pob un o'n nhw. A wedyn ni byddwch chi'n timlo'n well a byddwch chi'n lli wneud y penderfyniad, oce? So pidwch hasti gyda marchog a, a pendecle fan hyn, oce? Okay? Cerwch mas ar ddêt dy pob un o'n nhw, a wedyn ni penderfynwch pwy un chi moyn mynd mlaen dy fan hyn, oce? Okay? Na beth wedyn ni wrthoch chi. A os ych chi mewn perthynas yn barod, wedyn ni mewn opsiynau da chi, felly newid neu wneud pethau, felly bod chi'n meddwl symud tŷ, felly bod chi'n meddwl um, priodi neu beth fel yna, okay? Mae opsiynau yn dod mewn i chi fan hyn o fel sy'n ehangu'ch uh, perthynas, a newch y penderfyniad Yn araf, ok, sy'n eisiau hasti dim penderfyniad fan hyn. Na beth fi'n timlo fan hyn. Ok. Reit, os drychwn i ar hwn fel gyrfa, wedyn ni, mae rwy emosiynau newydd yn y mewn i chi i wneud â'ch gyrfa. Felly bod rhywbeth wedi digwydd yn eich swydd chi neu yn eich busnes chi sy'n wneud i chi ailfeddwl am rhywbeth a felly bod chi'n dod mewn i rhywbeth Yn teimlo'n ffres. Felly bod chi jyst mynd i gael brec dros y Nadolig, oce? Okay? Mae fe mynd i wneud siwr ddioni i chi. Byddwch chi'n dod nôl mewn i'r swydd yn mis Ionawr, neu ty pryd chi'n mynd nôl iddo fe, oce? Okay? A byddwch chi'n teimlo mwy ffres yn dod nôl mewn, a byddwch emosiynau chi yn fwy cytbwys, oce? Okay? Wedyn ni fan hyn. A wedyn ni, mae ffiniau gyda chi i wneud a'ch busnes neu eich gyrfa fan hyn. Falle bod angen tynnu peth o'r, or pren in lawr, ok? Meddyliwch am meddwl mwy agored am bethau wedyn i fan hyn. Ok, falle, falle bod chi'n mynd i gael rwy'n newydd yn y mewn i'ch busnes chi, neu'ch, neu'ch um, swyddfa chi neu ty le chi'n gweithio, ok? A maen nhw'n mynd i ddod â egni newydd mewn i chi. A mae hwnna'n mynd i wneud chi dimlo'n wahanol am eich swydd, ok? Achos mae'n mynd i roi egni i chi wrth bod nhw'n dod mewn ar egni. Chi'n deall beth da fi? So maen nhw'n dod egni ifanc mewn. Mae'n mynd i wneud i chi dimlo mwy positif am eich swydd neu am eich busnes. Okay? A wedyn ni fan hyn wedyn ni, um, allech chi fod yn neud rhywbeth yn y gymuned fan hyn, um, gyda'r cerdyn y tri o gwpane yma, rhywbeth yn y gymuned, rwy prosiect yn y gymuned neu rhywbeth fel yna, a credwch yn eich brwydwydion, okay? felly bod chi'n sefyll am arian iddo mewn i gallu neud y prosiect yna, okay? mae rhaid chi gredu yn eich brwydwydion fan hyn. Okay? Pidwch roi lan, pidwch roi lan eich brwydwydion fan hyn, os ych chi yn meddwl wneud rhywbeth yn y gymuned, neu os ych chi yn meddwl um, adeiladu tîm neu rhywbeth fel la, okay? pidwch roi lan, achos mae ysbryd yn gweithio chi fynd yn challenge yw hwn i chi, ok, i ddod trwyddo, a dewch chi drwyddo fe. Ok. Wedyn, yn eich busnes, mae opsiynau da chi felly fel sy'n symud mlaen, ok, neu yn eich swydd, a dwi'n mynd i sefyll yn y swydd yna, dwi'n mynd i fynd am rhywbeth arall, dwi'n mynd i newid yng ngyrfa gyfan gwbl, ok. Gallai fod penderfyniadau mawr fel adolanu chi dros cyfnod y Nadolig, a Ta beth i chi'n neud, plîs cymrwch eich amser i wneud penderfyniad. Pidwch wneud penderfyniad wythnos ma ar hast. OK? Diolch. Diolch ysbryd. OK, os drychwn ni ar hwn fel arian, wedyn ni... Um, Stim lot o arian fan hyn, heb law am marchog y penteclau, okay, mae fi'n symud yn araf beth bynnag. Os i chi yn edrych ar arian, wedyn ni bod um, falle eich teimladau chi at arian yn newid rhywfaint. Falle bod chi'n meddwl, o, fi wedi bod yn dal ar ryd un, un arian, falle bod amser i fi wario tîm y bach o fe, oce? Okay? Dim bod fi'n gweithio chi am gwario'ch arian, ond falle taw na'r, na'r um, na'r timlad sydd gyda chi ar y foment. A mae rhaid i chi gofio, mae'ch breuddwydion chi i wneud ag arian mynd i ddod yn wir, mae'n jyst rhaid chi gredu fe, oce? Okay? A mae rhaid chi gadw gweithio ar ty beth i chi'n gweithio ar i wneud yr arian yma. A os ych chi'n amlunio, cofiwch cadw mlaen amlunio, oce? Okay? Newch chi siŵr bod chi'n gweld fel chi, beth chi'n mynd i gael yn eich meddwl. Newch chi siŵr bod chi'n timlo fe yn eich greddf, oce? Okay? os ych chi'n amlunio. A wedyn, wedyn ni, gallai fod arian yn dod mewn, gallai fod cyfle newydd i wneud arian i ddod mewn. Mae opsiynau ydych chi ddewish am fel sy'n wneud yr arian hyn, ond newch y penderfyniad yn araf, a smidwch mlaen yn araf gyda ta beth yw hwn, ok, i wneud arian i chi. Os taw prosiect yw e, os taw cyfle i roi arian mewn i fusnes neu beth yw e, newch y penderfyniad, newch yn siŵr bod chi'n gwybod y ffeithiau, wedyn symudwch mlaen yn araf gyda fe. OK, dyna'r dyna um, neges o ddysbryd fyna. Os chi'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni bod eich iechyd chi mynd i wella rwyfant. Chi wedi bod yn timlo falle fel se um, pethau wedi bod yn um, dyla chi nôl fan hyn gyda chi iechyd. Nawr gallwch chi symud mlaen, okay? a byddwch chi'n timlo'n well am eich hunan um, dros cyfnod y Nadolig. A cofiwch bod eich breuddwydion chi gallu dod wir, ok? Felly bod uh, tîm o bobl yn helpu chi gyda chi iechyd ar y foment, gadewch nhw mewn, ok? A os nag os tîm o bobl, da chi cofiwch, mae wystod tîm o sbrydion gyda ni gyd, ok? A mae'n tîm ysbrydol ni yn helpu ni pob dydd, ok? A pob, pob tro mae angen rhywbeth yn arno ni, maen nhw'n e, ok? Maen nhw wystod yn edrych ar yn gôl ni a wneud siŵr bod popeth yn oce. Okay. Os ych chi yn mynd drwyddo rhywbeth gyda chi iechyd ar y foment, cofiwch bod tîm tu, tu ôl i chi, okay, yn edrych ar eich gôl chi, a gallwch chi gredu yn eich breuddwydion, achos dew nhw'n wir, okay? ond mae'n jyst rhaid chi gredu yna. Okay. A wedyn gyda'r cerdiau yma, wedyn ni um, opsiynau da chi ddewis gyda chi iechyd, felly bod uh, wahanol bethau allwch chi wneud, felly bod wahanol gyffuriau gallwch chi gymryd i chi, eich newch chi siŵr bod chi'n edrych mewn i pob un, okay, bod rai o'n nhw'n ffug, okay, bod rai o'n nhw ddim yn dda i chi. So, newch chi'n siŵr bod chi'n wneud digon o ymchwil mewn i bopeth i wneud yn siŵr bod chi'n gwybod pa penderfyniad i wneud, okay? a wedyn smidwch ymlaen yn araf, cymrwch eich amser i wneud y penderfyniad yma wedyn ni. OK, wel, darlleniad lyflu fyna, bwys, i wythnos yn y dolyg. Cariad yn dod mewn i rai o'ch chi wythnos yma, OK? Neu os neu yn dod mewn nawr, chi, chi, mewn, chi mewn hwyl cariadus, OK? Chi'n timlo'n gariadus ar y foment, ac mae cariad yn redig a timladau yn redig trwyddo hwn i gyd, OK? So chi'n timlo llawn cariad, chi'n timlo yn hapus, fi'n timlo fan hyn. Um, felly bod hapusrwydd newydd gyda chi wythnos yma, neu chi wedi teimlo am spel fach. A mae'r wythnos mynd i fod yn wythnos da i chi o hwn, a bydd opsiynau yn dod mewn i chi wedyn ni, a byddwch chi lli dewis yr opsiwn iawn wrth cymryd eich amser fan hyn. OK, so beth fi'n mynd i wneud nawr i orffen y darlleniad, bwys? yw cymryd uh, neges o'r sir, neges o'r sir, neges o'r yngylion, just i orffen. Ww, a mae hon moyn dod mas. Oce, okay, beth sy'n gyda ni fan hyn? So beth sy'n gyda ni fan hyn yw newch eich hunan pidwch dilyn. Okay? Gwnewch llwybr newydd i'ch hunan. A byddwch ar arweinydd bydde chi moyn cael. Right, oce, okay, mae hwnna'n neges lyflu yn dwi. Right, oce. Okay. So, newch eich hunan, pidwch dilyn. So, beth bynnag, felly bod syniadau newydd gyda chi, gyda busnes, felly bod um, ffyrdd newydd, newydd o wneud pethau, oce. Okay? A os ych chi'n edrych am gariad, dechreuwch chi'r perthynas i chi moyn, oce? Okay? Pidwch meddwl, o, mae'n rhai fi gael perthynas traddodiadol fan hyn, oce? Okay? Gall fod eich perthynas chi mach yn wahanol i'r traddodiadol, a mae hwnna'n oce. Okay. A mae'n gweud fan hyn, newch llwybr newydd, oce? Okay? Newch llwybr newydd i'ch hunan fan hyn, a byddwch ar y weinydd byddech chi moyn cael eich hunan. So gallwch chi fy miwn i'r egni arweiniol na wythnos yma. Okay? Gallwch chi gael beth i chi moyn. Mae hwnna'n neges lyflu bwys ac mae'n gweithio fi bod eich brydwy, brydwydio chi, te beth i chi'n amlunio neu brydwydo am. Okay? ta beth i chi'n dymuno yn eich bywyd galla nhw ddod yn wir. Gall eich dymuniadau chi gyd ddod yn wir yn mynd hyn. So please credwch yn eich breuddwydion. Pidwch taflu nhw naill ochr, oce? Okay? Credwch yn eich breuddwydion a cariwch mlaen. Wel, boys, darlleniad lyflu ar gyfer wythnos y Nadolig. Gobeithio joiwch i'r wythnos. Os ych chi'n dathlu'r Nadolig, joiwch, bydda i'n dathlu. A mae'r cerdyn disgwyl yn dda am wythnos lyflu. Teimladau cryf yn dod lan fan hyn, hypusrwydd yn dod drwyddo fan hyn i chi, oce? Okay? So joiwch yr wythnos. A os chi wedi joio'r darlleniad, cofiwch roi bawd lan i fi a cofiwch dan ysgrifio'r sianel, ac mae pob peth bach i'n neud yn helpu fi. A os ych chi wedi darllen y cerdiau yma'n wahanol i fi, gwnewch fi wybod yn y negesion isod achos dwlen ni siarad â chi amdano fe. A os ych chi moyn hala neges i fi, dwlen ni glywed wrtho chi. A fi wastod yn ateb pob neges sy'n dod drwyddo. A fi'n fi'n joio cael chat gyda pobl yn yr uh, negesïon isod, okay? A os oes diddordeb gyda chi gael darlleniad personol, mae'r manylion i gyd isod, okay? A gobeithio joiwch chi'r Nadolig, Nadolig llawen i chi gyd, a welai chi yn y darlleniad nesaf.